Elin Llwyd ydw i, ac yn dair ar ddeg oed, ges i bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal i oero'i ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n dyfaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i hechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal i wynebu cyfnodau anodd a dysgu beth sydd wedi helpu nhw i ymdopi. A dy gymod gyda'r hyn sy'n cuddio. Tu ôl i'r we. Tu ôl i'r we, mae gweld yn glir, a bwrw mlaen yn... Holly Rhys Ellis a Lewis Owen sy'n ymuno fi yn y benod yma. Unigolion gwirioneddol ysbrydoledig sy'n rhannu a thrafod i profiadau nhw o fyw gydag anhwylder bita. Yn bennaf, cyfyngu bwyd ac anorecsia. Fel i chi'n gwybod, mae be ni'n trafod heddi yn agos at ynghalon ni hefyd, um, gan bod da fi rhywfaint o brofiad personol o anhwylder bita, um, a fi, fel chi fi'n gwybod, yn rili really angerddol am y ffaith fod angen mwy o addysg ynghylch hwn i gyd. A to, Lewis, os da eto ti gyntaf, fi'n gwybod bod hwnna a'r sgwrs iechyd meddwl yn gyffredinol yn rhywbeth ti'n teimlo'n gryf iawn o gylch, yn yw e? Ie, yeah, um, dwi, dwi wedi siarad lot am hwn, ond sy'n credu mae angen i ni newid y ffordd ni'n siarad am iechyd meddwl yn gyffredinol. Um, Dwi'n clywed pobl yn dweud pethau fel, um, mae ganddi hi iechyd meddwl, neu mae, mae ganddi fe iechyd meddwl, sydd ddim yn gwneud unrhyw synwyr. Ond mae pobl yn dweud iechyd meddwl, fel petai'n gyflwr, ond mae gan bawb iechyd meddwl, fel iechyd corfforol, t'mod, mae pa- pobl yn gallu bod yn iach yn feddyliol, neu mae pobl yn gallu cael problemau iechyd meddwl, yn union fel bod yn iach yn gorfforol neu cael problemau um, gyda beth bynnag. So, mae angen edrych arno fe fel yna yn gyntaf, os mae pawb â iechyd meddwl, wedyn ni'n gallu edrych arno fe fel angen i ni wneud pethau i gadw'n iach. yn feddyliol, a wedyn os oes na problemau, wedyn ni'n gallu trin nhw. A dwi'n credu mae gweld e fel na, a llai fel abstract, yn mynd i helpu lot o bobl cael mwy o help, achos os mae yna broblem corfforol, os mae yna boen rhywle yn beth bynnag, ni'n mynd i'r doctor. Felly, os mae 'na rhywbeth yn bod um, o ran iechyd meddwl, dylwn ni wneud yr un peth a cael triniaeth neu siarad gyda rhywun i gael rhyw fath o driniaeth. Felly, dwi'n credu mae me meddwl amdano fe fel yna yn mynd i wneud lot o wahaniaeth i bobl i gallu teimlo fel bod nhw'n gallu siarad amdano fe. A, a nes di ddweud e wrtha i pan gyda ni sgwrs am hwn, so, ni gyd yn gwybod beth yw symptomau anwyd, neu ni gyd yn gwybod fe erbyn hyn, symptomau Covid neu beth bynnag. Felly, pam nag i ni gwybod y symptomau am anhwylderau, yn dyfe? Dyna fe, a tymod, um, bydd pawb, dwi'n siŵr, neu bron pawb, yn um, profi rhyw fath o um, problemau iechyd meddwl yn ei bywyd. Um, iselder, gorbryder, falle anhwylder bwyta. Um, felly, ond dyn ni ddim yn dysgu yn yr ysgol neu ddim yn dysgu'n gyffredinol sut mae hwnna'n edrych. Dwi'n credu ni'n gweld delwedd o fel iselder neu gorbryder, gorbryder yn y cyfryngau neu ar teledu sy'n bach yn romantaidd, romanticised, a dwi e ddim yn dwi e ddim yn gywir. Felly mae deall beth yw gorbryder neu iselder neu beth bynnag, sut mae hwnna'n edrych, sut mae'n cael ei brofi, bydd hwnna'n gwneud lot o dda hefyd i pobl gallu adnabod e yn ei hunan, ond hefyd mewn um, aelodau'r teulu, mewn ffrindiau, a fel dwi'n dweud, mae'n dod lawr i wedyn pobl yn teimlo'n fel bod nhw'n gallu siarad am y peth gyda'i gilydd wedyn. Tymor, os, os mae rhywun yn cael anwyd, chi'n trafod y symptomau fel arfer, o, yn gen i peswch, gen i tymheredd, beth bynnag. Felly pam dyn ni ddim yn gwneud un peth gyda iechyd meddwl? Ie, mae mor wir yndyw e. A Holly, ydy hwnna'n adleisio falle tywed, dy brofiadau di neu sut i ti'n tymlo am y sgwrs ac am y sgwrs am anolderau bita falle yn benodol? O oh, ie, yeah, definitely. Mae angen i fi wenu yn edrych nôl, ond pryd o'n i'n um, o'n i'n isel iawn yn neud uh, lefel A. A am ryw reswm, o'n i jyst yn teimlo siwg yn siom am dimlo mor isel um, teimlo'r gorbryder 'na, o'n i'n defnyddio esgus fel um, uh, pen tost neu o'n i'n teimlo um, uh, o'n i'n teimlo'n sic neu o'n i'n just yn teim, o'n i'n meddwl os fydden ni'n defnyddio esgus o rhywbeth um, ffisegol um, i, i gyfro lan y symptomau um, iechyd meddwl, am ryw reswm, o'n i jyst yn meddwl, mae fe'n justified, bydde rhywun, bydde rhywun yn deall. Um, so ie, yeah, na, mae ma fe, ma fe yn, um, ma fe yn canu gyda fi o gwbl, ie, yeah, ydy. Yeah, bron, bron bod hwnna'n fwy derbyniol, efe. Ie. Yeah. A, a ni wedi Ni wedi gwella, mae pethe yn gwella, ond fi'n credu bod ffordd eitha pell 'da ni fynd, a gobitho falle gallwn ni gyfrannu rhywfaint tuag at hwnna heddi. Yym, a felly, os gallwn ni 'da, yym, fyn' nôl i'r dechre, Lewis, ti'n ti'n hapus falle i gymryd ni trwy dy brofiad personol di a'r ffactore neu'r amgylchiade falle nath gyfrannu at dy anhwylder bita di? Ie, yeah, so um, i ddechrau, mae gen i gorbryder a nes i dechrau profi hynny pan o'n eitha ifanc, jyst ar fi'n dechrau um, ysgol uwchradd. A um, nes i dderbyn triniaeth am hynny trwy'r ysgol, nes i cael um, uh, cwnsela gyda'r ysgol. A, ond ar y pryd, o'n i'n ifanc, yn tua 11, 12, o'n i ddim cweith yn deall beth oedd gorbryder? Oedd hwn nôl yn 2006, a doedd ddim lot pethau am hwnna. Um, oedd y cyfryngau cymdeithasol yn ifanc iawn, felly o'n i ddim gweud yn siŵr. Um, a nath y e gwella, ond wedyn pan nes i dechrau arddegau cynnar, felly 14, dyna pryd o'n i'n dechrau ddim yn hoffi'r ffordd o'n i'n edrych. A mae lot o pobl yn ddiarddeg eisiau ffitio mewn, tymod, eisiau bod yn cael ei derbyn gan pawb. A dwi'n eitha typical o ran stori um, fi o um, anwylder bwyta, lle o'n ddim cweith yn hoffi sut o'n i'n edrych, a o'n i'n edrych ar bawb o gwmpas fi, ffrindiau, meddwl, dwi eisiau edrych fel nhw, mm. gweld pobl ar teledu neu ar cyfryngau cymdeithasol, um, a meddwl, maen nhw'n edrych fel yna, pam dwi i ddim yn edrych fel yna, mae rhywbeth bod gyda fi. A wedyn eisiau gwneud rhywbeth am y peth. A wedyn gyda hwnna, yn wedi pan oedd gen i gorbed yr anyway, mm. oedd hwnna jyst i slipio yn fwy a fwy wedyn i'r feddylfryd sydd, ti'n modd, yn glanio ni yn maes uh, anhwylder bwyta, o'n i heb dod allan ar y pryd, o'n i ddim, o'n, fath yna'n lot o ddrysu gwmpas hwnna, a felly, ti'n modd, oedd hwnna ddim yn helpu chwaith, dwi'n siŵr oedd hwnna'n di ategu at, falle ddim yn hoffi fi, neu sut ni'n edrych. Um, Ie, yeah, ath, e, ath e'n wath, um, ti'n modd, pan o'n i'n tua 16, um, wefannau fel Tumblr a Instagram rili ddim yn dda ar gyfer um, delwedd. A, a mae'n ma un peth nawr, os nid yn waith. Um, a jyst eisiau edrych yn, yn ddelfrydol. Does dim ddelfryd, ond chi'n creu hynny. Ond gyda fi, o'n i'n ymwybodol iawn o be o'n i'n neud, ond o'n i'n methu cael fy hun allan o hwnna. Um, a nes i, nes i colli lot o bwysau Um, a ie, yeah, oedd e jyst i mynd o waith ac yn waith, a wedyn pan nes i dechrau prifysgol, um, nath e gweithegu eto, achos um, credu dechrau um, amgylchedd newydd, cwrdd â pobl newydd, a mae bach o relapse yn digwydd, achos ti eisiau pobl i hoffi ti. A pan dwi'n siarad amdano fe, dwi'n dal yn teimlo rhyw fath o gywilydd, mm. achos ys dim byd yn bod gyda edrych unrhyw ffordd, a dwi'n gwybod hynny, ond yn fy mhen, mae fy menydd fi yn dweud na, mae angen edrych fel hyn. A i fi, dwi'n eitha um, typical o ran roedd cyfryngau cymdeithasol a'r cyfryngau di siap o hynny gyda fi, a dwi'n gwybod mae hwnna'n eitha mawr gyda menywod yn enwedig, tymod, gyda magazines yn dweud mae rhaid i fy nawr edrych fel hwn, ond nid fel hwn, ond fel hwn. A i wneud yn anoddach i fi fel bachgen, rydym ddim really sôn am hynny. Tymod, oedd pobl yn ymwybodol bod cymaint o bwysau ar fenywod i edrych rhyw ffordd fel rydol i fod yn denau neu i edrych yn berffaith. Rydym ddim yr un peth gyda dynion. neu dim cymaint o pobl yn siarad am hynny, felly oedd hynny wedi ategu at y cywilydd a teimlo fel o'n methu siarad amdano fe. A hefyd, os o'n i'n siarad amdano fe, oedd yna poen ni wedyn, fes yn cael fy awtio. So, oedd lot o heina gyda hynny. Felly, ti'n meddwl beth ti'n gweud, mae fe wedi datblygu Wel, y sal- mae'r salwch yn ganlyniad uniongyrchol o drial efelychu delwedd, a ma' hwnna, ma' hwnna'n frawychus yndyw e? Yym ond wedyn... Ie. ...t'wo' shwt nath hwnna ware mas wedyn? T'mo' wnest ti lwyddo i edrych fel y ddelwedd o' ti'n crefu, a wedyn o' ti'n hapus gyda hwnna neu wedyn o'dd y goalposts yn cadw symud mewn ffordd? Yym dwi'n credu gyd- i fi, a dwi'n nabod lot o pobl arall um, sydd wedi cael um, anhwylder bwyta, bys ni byth yn hapus gyda'r ffordd o'n i'n edrych, a dyna'r problem. Tmod, nes i colli pwysau, nes i... Pan nes, o'n i yn y chweched dosbarth, nes i colli eitha lot o pwysau, a o'n i edrych yn y drych, a wedyn, o'n i dal ddim yn hapus. Ond oeddwn i ddim eisiau colli mwy o pwysau, achos wedyn, gyda dynion, mae'n ddelfryd bod angen edrych yn cyhyrog a edrych yn toned. A wedyn ni fel, oh, dwi'n really denau nawr, so rhaid i fi edrych fel hwn. A wedyn oedd gen i gormod o ofn i rhoi pwysau ymlaen, achos, ti'n modd, yr holl meddwl, mae rhaid i fi edrych yn denau. Ti'n modd, mae, mae fy môr, mae'n anodd cyfleu mewn geiriau, dwi'n siŵr bod chi'n gwybod anyway. Ond y bo, yn y bôn, o'n i byth yn mynd i fod yn hapus gyda'r ffordd o'n i edrych, achos bydd wastad rhywbeth yn fy mhen yn dweud, na, ti ddim yn edrych yn ddigon dda, neu na, dych chi ddim yn edrych mewn y ffordd neis. A dwi, dwi e ddim byd i wneud gyda bod yn fein. Hmm. Mae angen cyfleu hynny, achos y problem yw y body dysmorphia fel maen nhw'n galw fe, lle dych chi ddim yn hapus gyda beth chi'n gweld yn y drych, achos ti'n methu gweld sut chi'n edrych go iawn. Um, a pan nes i colli pwysau, smod, mae pobl yn dweud pethau fel, oh, you lovely and slim. Neu, yn wedi pobl hun, a dyn nhw ddim yn golygu unrhyw beth wael. Maen nhw'n nhw, nhw, nhw dweud e fel compliment. Ond be dyn nhw ddim yn sylwi yw mae hwnna'n bwydo'r afiechyd yma. A mae, mae, os mae pobl yn dweud, you're lovely and slim, neu mae sylwadau fel yna, mae'n um, ategu at y meddwl, mae angen edrych yn denau i fod yn dderbyniol. Ie, yeah.
achos mae'n ei ti dymlo bod ti wedi cyrraedd rhywle, lle oedd bobl yn rhoi validation wedyn i beth o ti wedi wneud, ti'n modd? Ie. Yeah. Oedd gymaint o heine, fel ti'n gweud, oedd gymaint o heine mewn mlaen dy ti o ran y rhywioldeb, y pwysau mae edrych fel rhywbeth arbennig, a wedyn am ni yr anhwylder o dy ffordd di o ymdopi, cyfyngu beth o ti'n bita, achos dyna oedd, yym, t'mod, ma- isie ni, yym, egluro hynna, t'mod, cyfyngu beth o ti'n bwyta oedd dy outlet di, on'd yfe? Yym... Ie. ...a hynna oedd y rheolaeth mewn ffordd, a rh- holi, ma' rheolaeth, ma' fe'n air mowr yndyw e? O. Ac i ti, t'mod, dy stori a dy brofiad di, yn un traumatic o oedran ifanc iawn i fod yn deg, yn dod e? Ie, yeah, i fod yn hollol onest, fi'n fi siŵr bod fi wedi anghofio lot o beth na ddigwydd, achos o'n i mor ifanc, a ie, yeah, ond yn yr un ystod, fi hefyd yn cofio siw gwmynt ohono fe, achos oedd e mor traumatig. Um, so, o'n i'n un ar ddeg pryd dechreuodd e, um, so o'n i dal yn yr ysgol gynradd, um, mynd gan i blwyddyn wych, a fi jyst yn cofio siw bod mynd o bwysau i fel wedodd Lewis, i edrych yn ddelfrydol, i edrych yn dene, i'r boes i ffansio fi, um, achos oedd y boes yn licor merched poblogedd, a oedd yn bert a dene yn athletig. A o'n i jyst yn tymlo'r pwysau yna, a fydde neb yn edrych arno rhywun oedd yn fwy, oedd gyda spots ar, ar ei crôn nhw. Dim na fel, fel oedd e'n gweithio. So, tymwes i'r pwysau 'ma, dechreuais i colli lot o bwysau. Yym, es i'r ysbyty lleol yym yng Nghyffyrddin, Llangwili, ond oedd y cyfleusterau ar gyfer trin pobl gyda ana- anabwyldr bita ddim 'na. Yym, so felly daeth pobl, doctoriaid lawr o Gaerdydd, yym, a yng Nghaerdydd oedd 'na in-patient unit ar gyfer

dylsen ni fynd i aros yng Nghaerdydd yn yym yr unit 'ma yym gyda phobl o'dd yn un ar ddeg i yy deunaw mlwydd o'd yym so felly nes i yym nes i symud i ffwrdd o adre yym fi'n cofio gweud hwyl fawr i mam a dad o'dd e'n ie fi'n credu fydd hwnna byth yn gadel fi yym a wedyn o fyn 'na nes i colli lot fwy o bwyse yym oedd angen i fi fynd mewn cader olwyn achos o'n i, o'n i ffili gerdded. Um, a o'n i ddim yn gwybod dim am hwn, ond nath y doctor oedd yn edrych ar ôl fi cael sgwrs gyda dad. A o'n i dim ond i ffindio mas hwn um, tua pum mlynedd yn ôl. Um, nath y doctor dweud, os dwi ddim yn bita dim byd, dim ond pethefnos fydd da hi i fyw. Um, yr adeg ni, ges i um, tiwb um, um, so o'n nhw'n rhoi'r nutrition trwy tiwb. A oedd, em, oedd y profiad ni mor traumatig, o'n i jyst fel, mae ma bita jyst yn well na'r profiad na o cael tiwb. Um, a ers ni, nath e cymryd cwbl o, o fusodd, ond um, nes i gwella a nes i wneud lot yn well a es i'r um, um, ysgol uwchradd wedyn, lot yn gryfach, a wnaethon nhw dischargio fi, so o'n i'n neud yn eitha dda. Ond ers ni, fi wedi bod ran a lawr, ran a lawr.
Ie. yeah. A fi'n credu na fel fi fi am, fel, felly am weddill y mywyd i, just copo. Ie, yeah.
Ie, yeah, mae hwnna'n ma hwnna rhywbeth um, dwi wedi kind of dod i dderbyn nawr, sy'n gwybod amdano ti. Achos credu weithiau, mae yna myth lle mae pobl yn dweud, o, oh, chi'n gallu cael gwared o, o hwn, a wedyn, yeah. you cured, a mae di yeah. mynd. Ond, sa'n gweld e fel yna, mae'n fwy fel cyflwr. Mm. So hmm. fel, bydd e wastad yna, ond wei- weithiau bydd e... Dwi wastad yn gweld e fel, ti'n gwybod fel eczema neu psoriasis neu rhywbeth? Hmm. Chi wastad cael e, a weithiau chi'n cael flare-ups, a wedyn chi'n gorfod gwneud pethau i, ti'n edrych ar ôl e, a wedyn bydd e'n mynd, you know, mm. bydd e'n kind of diflannu ychydig bach am gyfnod, a wedyn bydd rhywbeth yn digwydd a mae'n dod nôl. A mae edrych arno fe fel na i fyd, kind of helpu fi byw gyda fe'n fwy. Yeah. So, dwi'n disgwyl e, ond nid mewn ffordd negyddol, ond mewn ffordd practical, fel mm. os mae'n dod nôl, dwi'n gallu gwneud stuff i rheoli fe. Mm. Ond, achos i fi, pan o'n i'n meddwl, oh, I gotta get rid of it, I gotta get rid of it, a pan o'n i'n methu wedyn, oedd hwnna'n kind of wneud fi disgyn yn fwy. Ie, yeah, na, fi'n cytuno. Ac wyt ti'n barod yn tymlo euogrwydd, a wedyn ti ddim angen y methiant na'r ben popeth arall i ti. Mae'n gymaint yn mynd mlaen beth bynnag. Um, a newn ni ddod at hwnna ar, ar fel i chi yn llwyddo nawr i falle byw gyda ge, achos mae hwnna bendant, fi'n cytuno Lewis, twyd, ni angen rhannu'r neges bositif yna, bod modd byw gyda ge, yna fe. Ond ti'n mo, yeah. Waw, timod, mae jyst gwrando ar ne- ar stori ti, o'n i'n gweld ymateb Lewis a fi fan'na, a t'mod, ma' fe'n anhygoel o stori, a fi'n gallu uniaethu gyda ti o ran y peth 'na o gau lot bant, er, dio- t'mod, fi'n ffodus iawn bo' fi ddim wedi cyrraedd y pwynt, yym, lle fues di, ond t'mod, y- yt ti'n cofio fe'n dechrau magu gwreiddiau, ac o't ti'n ymwybodol ar y pryd, neu yym wedi adnabod ers 'ny beth o'dd fel y trigger cychwynnol 'na. Fi'n gwbod ti 'di sôn am falle yr peth 'ma ambyti bechgyn yn ffansïo ti a isie falle edrych ond t'wod ti'n cofio wedyn fe'n mynd ag yn O'dd e... arwain at... O'dd e jyst yn whirlwind yym nes i jyst golli control a o'n i jyst o'n i ddim yn sylweddoli beth o'n i'n neud. Um, oedd yr anhwylder bita, nath e just cico mewn. A ie, yeah, o'n i ddim yn... O'n i'n teimlo fel oedd dim control dy fi. Fi oedd yr anhwylder bita, oedd holi wedi mynd, um, a hwnna ddim bywyd i. A ie, yeah. yeah, oedd e just yn slippery slope. Oedd e yn... A fi eisiau twtio hefyd ar y ffaith, er es i i'r ysbyty a o'n i yn mor sal. Dyw e ddim yn neud profiadau unrhyw un arall sy ddim mor sal â ni yn unrhyw llai bwysig, hmm. achos o'n i wystod, pryd o'n i yn y prifysgol, a ni ddim mor sal a beth o'n i'n 11, o'n i'n teimlo fel nes i ffeili, o'n i ddim yn digon da, oedd angen i fi golli mwy o bwysau i bobl i gymryd fi'n serius, ond fi'n dechrau dod i sylweddoli, does dim mots pa mor wael i chi, chi'n digon wael i gael yr help nawr. Ie. Yeah. So, ie. Yeah.
be, mae hwnna'n rhywbeth... Um, mae hwnna'n tar o nodyn dy fi yn enfawr a gwir gwir, achos fel, fel chi'n gwybod, fel ni wedi trafod, pan, so pan o'n i tua tair ar ddeg o'n i, o tua blwyddyn wyth yn ysgol uwchradd, a fi'n gwybod beth i gwyddoedd, ond fi gwmwys fel ti, Holly, um, Fi'n gwybod be ddigwyddodd ond sa i'n cofio popeth, i'r pwynt lle, achos bo' ni yn recordio'r podlediad 'ma, wnes i ofyn i Mam, wedes i, beth ti'n cofio o'r amser 'na, os nag os oes 'da ti bo' fi'n gofyn a be bynnag, a wedyn nath hi hala neges nôl i fi yym yn gweud y pethe 'ma, a dim cof 'da fi ohonyn nhw o gwbl, ond ma' rhai pethe, fel ti'n gweud, 'na i byth anghofio, a ie, yn yn ffodus iawn nes i ddim cyrraedd pwynt trawmatig gorfod gadael cartref, gadael mam a dad ag ati, ond fi yn cofio'r pethe 'na a 'dyn nhw byth yn gadael ti, a ond fi wedi teimlo yym bo' fe ddim yn ddigon o beth i fi waranty rhannu lot. Mm. Hynny yw, mae, mae bobl yn gwybod, um, a y bobl sydd wedi bod yn agosau ata i fi wedi gweud wrthyn nhw, a fi wedi rhannu fe gyda ffrindiau arall sydd wedi dioddau. Ond um, diolch am ddod â hwnna lan, mae fe yn bwynt pwysig i wneud, achos yeah. fel ti'n gweud, twed, os ych chi bod trwy rhywbeth, dim ots i ba raddfa, really, yeah. mae'n bwysig yn yw e. Ie, yeah, um, Uh, na, sori, o'n i jyst eisiau dweud hefyd, pryd o'n i yn y brifysgol a nes i cyrraedd pwynt lle oedd pwysau fi'n gret, oedd neb yn poeni, ond lan fynnyn, oedd, mm. oedd rhywbeth arall yn digwydd, a na yeah. pryd nath e taro fi, jyst dim ots pa pwysau i fi, mae'r strygl dal na. So, yeah. yeah, dwi e ddim yn yeah. llai bwysig o gwbl. A dwi eisiau cyffwrdd hefyd, pan ti'n jyst dweud nawr bod ti wedi diflannu ar anhwylder bwyta yna, a i fi, mae fe fel bod, yn, tmod, fel fi fy hun yn logical, dwi'n gwybod sdim ots beth yw maint unrhyw un, a byswn i byth yn beirniadu neb mm. ar sut maen nhw'n edrych, tmod, mae pawb yn edrych yn wych fel ydyn nhw. Ond wedyn, mae fel bod yr anhwylder bwyta yn rhyw rhywbeth arall yn dy ben. Yn New dweud, reception. Yes, mae yeah. fel, ma fel cael rhyw fath o demon bach yn dy ben, mm. a ti, wedyn mae'n dweud, o oh, ia, ond nid ti. Yeah. A wedyn, a mae'n toxic iawn, achos weithiau, um, a mae hwn dal yn digwydd, a dwi'n dal fy hun yn neud e weithiau, achos mae fe'n habit. Os dwi'n cerdded heibio fel drych neu rhywbeth, a dwi'n edrych ar adlywyrchiad, os dwi'n meddwl bod fi'n edrych yn denau, Bydd rhywbeth yn fy mhen yn mynd, o ti'n edrych yn dda. Yeah. Achos ti'n edrych yn dene. Mm. A mae hwnna mor toxic. A dyna sut nath y e dechrau, tymod, ages yn ôl. Yeah. Um, a nawr, a her... Mae'n fel, dwi wedi byw gyda fe'n cymaint o amser, dwi'n, mae'n stael pethau dwi'n neud sy'n mynd i aros gyda fi trwy amser, fel pan dwi'n cerdded o gwmpas, dwi wastad yn fel dal fy mola mewn. Mm. A fel tensio fe. A dwi'n gwneud e heb feddwl nawr. Mm. A pob tro dwi'n cerdded heibio drych, dwi'n like, syco fe mewn. Yeah. A, wei, a dwi wedi ffeindio fy hun, a dim ond yn ddiweddar nes i actually sylwi ar hwn, ond pryn iawn a dwi'n actually edrych ar fy hun mewn, um, mewn drych. Ie. Yeah. Achos dwi ddim eisiau gweld y... Siom. Yeah, exactly. Yeah. Sa eisiau edrych yn y drych a wedyn bydd hwnna'n fel neud fi teimlo'n crap. Ie, mm, yeah, na.
A chymod beth yeah. yw'r pethau gweitha yw pan, ma, pan chi'n mynd i restaurant neu chi'n mynd mas neu chi'n mynd i rywle lle mae dracha, am rhaid chi eistedd ar flaen y drych. Yeah. Oh a fi, fi wastad fel... Bwyta. Fi'n mynd mas, a fi'n gweld, a fi'n mynd, a fi'n trial neud yn siŵr, heb wneud ffys. O na, ystedd i ochr hyn, mae'n oce. Fel bod ti ddim yn gorfod gwneu fi di'n anel y drych. Dwi'n gwybod! Mae'n awful yndyw e? Mae'n iawn i'r drachau sydd 'da fi yn y tŷ, rili. So nhw yna i fi edrych, maen nhw jyst yn, "Na, i edrych yn bert." Yym, ond fel, yym, o ran wedyn recovery, hmm, mae'r gair ei hunan yn fel, mae'n scary, mae'n cario lot o bwysau yym fan hyn, yn y cyd-destun 'ma. Yym, a, gosh, mae gymaint yn dod gyda fe, yn does e? Yym... Ond beth oedd y pethe 'na falle yym nath helpu? Beth... Shwd oedd y broses yna o adfer i ti holi? Achos timod, yym ma' pobl yn gweud bod recovery'n bosib, ond ma' hwnna yn ei hunan yn rhoi pwyse ar rywun yndyw e? O ydi. So fel shwd oedd y broses 'na o adfer i ti? Um, so, yn debyg i Lewis, ti'n mo, o'n i'n cytuno'n llwyr gyda beth o ti'n dweud amdano y pwysau yna o bobl yn cadw dweud. Hyd yn oed actoriad yn dweithio fi a nyrsys yn dweud, mae fe'n bosib i ti i wella'n llwyr, i gael gwared o hwn, a ni, jyst y pwysau. A wastad yn teimlo fel bod fi'n ffeili achos bod fi ffili cyrraedd y pwynt yna. Yeah. Um, so, fi, fi wedi dod i'r pwynt lle fel ywys, fi jyst yn derbyn mae yna niggles yn mynd i fod na, ond beth i fi ddim mynd i wneud yw i gadael i'r anhwylder cael fi mewn man lle fi ffili mynd mas am bryd o fwyd gyda'n mhartner i, neu fi ffili felly cael hi fenni ar y traff. Fi eisiau dal cael yr adegau yna lle mae bwyd yn rhywbeth i fwynhau a dyw'r anhwylder bita ddim ie dyw e ddim yn cymryd droso ond fella derbyn hefyd ma' niggles myn' i fod 'na. Ie. A nath therapi chware rhan mowr yn hwnna t'mod pan o' ti yn Gaerdydd ag ers 'ny? Yym so erbyn nawr fi yn yym Sa'n siŵr os chi wedi clywed am CBTE. Um, yeah, so Cognitive Behavioural Therapy Enhanced. Mae fe'n specific ar gyfer pobl sydd gyda anorexia neu anhwylder bita. Um, a fi'n dod tuag at y diwedd o'r sesiynau ni um, gyda uh, psychotherapist. Um, a mae cael rhywun hefyd, therapist, fi'n rili really dod mlaen gyda neu lot o wyniaeth, fi wedi cael eitha lot yn y gorffennol, lle dyw'r just heb jelo gyda nhw. So fi'n yeah. credu mae hwnna'n bwysig hefyd, os chi ddim yn dod mlaen gyda'ch therapist chi, just dim mot gofyn am rhywun arall, um, achos mae fe'n gallu gwneud lot o weniaeth ffindio rhywun chi'n dod mlaen da. Yym, a ma'r se- sesiynau CBTE wedi helpu lot. Yym, d- yn ddiolch... timod, fi'n di- mor ddiolchgar bod fi 'di cael yr help, yn enwedig cyn Covid, achos sa i'n siŵr pa mor anodd mae fe nawr. Yym, a ma' ma' 'di cael yr help 'na wedi bod yn grêt, a hefyd fi 'di ffeindio mynd at ll- at lyfrau. Yym, ma' lot o lyfrau mas 'na hefyd sy 'di bod yn, ie, yn grêt 'fyd. be amdana ti de Lewis, twod oedd e'n brofiad um, tebyg i ti, oedd yna bethau penodol nath helpu a chefnogi dy adferiad di? Um,
fel, tmod, fel yn hollwyd, dwi dal yn y broses o adfer a bydd e byth yn dod i ben. Um, a bydd rhai diwrnodau yn well ag eraill a bydd, tmod, cyfri calories neu checo calories yn mynd i fod yn rhan o fy mywyd, achos dwi'n neud e weithiau heb... Meddwl. Bwriad, ie. Yeah. Mm. Os, os ti'n pigo lan er enghraifft paced o rhywbeth yn siop, mae llygad fi'n syth yn mynd i'r calories ar, ar y blaen, a yeah. dwi'n methu stop yn neud hynny. Um, ond dwi wedi cael profiad eitha ddim greit gyda uh, ffindio help. Um, so, nes i, twa, nes i ddim wedi ffindio help yn ysgol, nes i gadw ysgol, nes i colli lot o bwysau um, pan o'n i'n 18, a wedyn nes i dechrau prifysgol, nes i gweithiogi. Um, a achos o'n i'n mas ar ben fy hun, o'n i'n gallu, oedd yn haws i fi peidio bwyta, basically, achos o'n i'n gorau coginio fi fy hun. So i fi, o'n i'n fel, gret, so sa'i angen cuddio, o'n i'n tafu bwyd ffwrdd, ers dim prynu fe. Um, a wedyn, yn y prifysgol, na pethau gwella chydig, achos nes i symud mewn gyda fy mrawd. yn yr ail flwyddyn, felly oedd hwnna wedi helpu eitha lot, achos oedd yn gorfod i fi kind of bod yn well, achos o'n i ddim eisiau fe ffeindio allan. Ond wedyn, o'n i ddim yn gwybod lle i fynd, sut i ffeindio help. Um, a nath pethau gwella, nes i um, ffeindio perthynas cyntaf fi, pan nes i gorffen prifysgol, a am y tro gyntaf, o'n i'n teimlo fel bod rhywun wedi derbyn fi am fi. So oedd y pwysau yna i edrych rhyw ffordd neu i, tmod, wneud i fi hun edrych rhyw ffordd. Nath o'n dechrau mynd yn llai achos o'n i'n gallu, am y tro gyntaf, teimlo fel, o, oh, actually, dwi'n edrych yn oce, okay, dwi'n iawn. Um, ond ar ôl tipyn, nath hwnna kind of, the novelty wore off. Wedyn, um, tmod, nes i cael peaks a troughs, a es i at y doctor am y tro gyntaf, pan i'n fel tua 22. a nes i cael profiad ofnadw, achos y peth gyntaf nes i ddweud, y tro gyntaf, um, I want to be seen for eating disorder, a y peth gyntaf nes i ddweud yw, get on the scales. Oh. Edrych arno fi, a, a nes i cerdded allan, um, achos o'n i fel, o'n i fel slap yn y gwyneb. A wedyn, is i nôl a gofyn am help eto. Um, a is i ar rhyw cwrs mindfulness. A oedd yn hollol grŵp therapi nawr, stafell ti a 30 person. O'n i ddim yn teimlo'n cyfforddus. A nes i gofyn timod, dwi eisiau gweld un wrth un. A wedyn nes i ddim mynd ar hwnna, achos nes i gadael, nath nhw'n cymryd fi off y list. A wedyn nes i trio mynd yn breifat i um, cwnsela. Oedd hwnna'n dda, ond o'n i methu fforddio fe ar ôl cwbl o sesiynau, achos oedd y mor ddrud. Um, so dwi dal heb cael lot o lwc gyda ffeindio help proffesiynol, ond dros amser dwi wedi teimlo'n well o ran siarad gyda ffrindiau fi a teulu fi, so dwi'n agored iawn gyda nhw, a nhw sydd wedi bod yn gefnogaeth enfawr i fi. Um, a heb ddyn nhw, fyswn ni, ti'n byth yn y man lle dwi nawr. Um, a fyswn i'n dweud probably yn y man gorau dwi wedi bod. ers fi datblygu'r hwn, ond o ran um, ffeindio help proffesiynol, um, dwi that's wedi cael amser dda o gwbl, yn anffodus. Mae angen gwneud lot well fel gwlad, dwi'n credu. Yeah.
Wel, mae hwnna'n neud fi mor grac. Yeah. Chos, a, a ti'n modd, wel, yn credu oedd ymateb y ddwy ohono ni, ti'n modd, i'r doctor yn gofyn i ti fynd ar y scales. Mae hwnna'n ei hunan y dwe, yn mynd nôl i be wedwn ni gynnau. Sdim ots faint mae rhywun yn pwyso, Na. I... O, oh, mae'n yeah. grac. A hefyd... Mae'n infuriating.
Oh. Achos dwi wedi cael y profiad na fyd o mynd i weld GP um, a nath ei gofyn i fi fynd ar y scales, um, achos oedd angen iddo fe ysgrifennu'r BMI ar gyfer y referral letter na'r un o'r needs. Um, a wedyn wedodd ertho fi, wel, it doesn't look like you have an eating disorder. You look pretty fit yeah. to me. Nes i cael ei peth. Dyna beth dwi'n gweld. Ie.
Nes i adael, a ni just fel, so, dylse fi ddim cael help. O, ie, yeah, mor frustrating. Dwi'n e ddim yn neud sens. Ond mae hwnna fel dweud wrth rhywun sydd wedi cael Covid yr er enghraifft, oh, you got healthy lungs. Ie, mm. ie, exactly rhywun peth. O, o'n i'n baffled. mae, ie, yeah, mae'r...
Mae'n teimlo fel tu nôl am 50au neu rhywbeth. Fel, mm. mae, mae fy mor outdated y ffordd, mm. mae, ma, dwi'n credu, ma, a dyna beth sy'n wneud lot o niwed, fel fe ni wedi teimlo'n eog, os nad ydych chi'n edrych yn really dena ac edrych yn sal, sal, sal, mm. chi'n methu cael help. Yeah. A wedyn, yn dy feddwl, ti'n meddwl, well, os rhaid i fi colli mwy o bwysau i fi cael help. Yeah. So, mae'n just, yeah, mae fe'n neud lot o'n niwed, a ti'n meddwl wedyn, ti'n teimlo'n eog yn fwy, a wedyn mae'n ma vicious cycle. So, dwi'n credu mae angen i'r gwasanaeth iechyd a gwasanaeth iechyd meddwl yma yng Nghymru, wel, a Cym Mhrydain probably, fod lot well. Wel, mae jyst mor rhystredig clywed, achos yn enwedig i ti fel bachgen, um, achos twod, dyw e ddim yn rhywbeth mae bobl yn siarad amdano ddigon o safbwynt chi fel dynion. Twod, a fi'n credu mae'r ystadegau yn gweud rhywbeth fel 60 y cant o fechgyn neu dynion sy'n dioddau ddim yn mynd a gofyn am help. Ond o yeah. ti, yn rhan o'r canran na, nath fynd ddwywaith, a ddim cael help, a ma' hwnna jyst yn wrong. A fi hefyd yn gwybod, yym, a ni 'di trafod hyn, yym, wel, dim un o chi wedi cael unrhyw fath o fynediad i therapi trwy gyfrwng y Gymraeg... Na, na. ...ar yr NHS, a chimod, O, mae'n rhaid iddo fe gael mwy o sylw, fi'n cytuno yn llwyr, a fi'n credu mae hwnna yn bodlediad ar ben ei hunan. fel y peth nesaf, actually, fi eisiau gofyn i chi, achos ni wedi cyffwrdd arno fe rhywfaint, ond um, oh, y cyfryngau cymdeithasol. Um, mm. yeah. Ble mae'r scales? Ond sa, fi mor falch bod fi ddim wedi gorfod delio gyda hwnna i gyd pan o'n i'n sal ac yn tyfu lan Achos, t'mo' Lewis, mae'n gallu bod yn blatfform itha toxic yndyw e? Ie, m- mae'n gallu bod yn beryglus actually. Um, so, pan o'n i yn 14, 15, 16, oedd hwn nôl yn fel 2008? Dwi'n fel 7, 2008? Dwi'n hen. Dwi'n dwi hen iawn. Um, yeah, so kind of, ar y pryd hynny, oedd social media yn eitha kind of newydd, t'mod? Oedd yeah. dim lot o'ch chi'n gallu neud, a dim, dim lot o fel, um, wel, dim cymaint o regulations a, a sydd nawr. A roedd pethau fel Tumblr a Instagram yn llefydd toxic iawn. So, t'mod, ar y pryd hynny, y delwedd oedd denau iawn. T'mod, edrych yn denau iawn i, i bawb, really. A oedd y iaith oedd yn cael ei ddefnyddio jyst yn toxic a pan chi'n, dyna'r unig delw chi'n gweld a chi'n gweld pobl yn dweud pethau fel too fat neu tmod, too this, too that neu not this enough. Mae'n stico gyda chi a mae'n fel barrage um, o just toxicity. Ond hefyd, roedd media, sa'n sa i isio'r dweud yr enwau achos mae'n triggering, ond oedd mudiadau ar a hashtags arbennig um, i hybu um, anodiadau bwyta fel anorexia, neu, a yn nhw'n rhoi tips i bobl ar sut i golli pwysau, neu sut i, i guddio um, bwyd rhag rhieni, uh, pethau fel yna. A dwi'n cofio um, um, un episod o Skins, lle oedd um, un o'r cymeriadau Cassie, um, oedd ganddi hi anoddau'r bwyta, a oedd hi'n dangos i cymeriad arall sut oedd hi'n neud, neud iddi hi edrych fel bod hi wedi bwyta, ond oedd hi heb bwyta. A edrych ar hwnna nôl nawr, dylse hwnna beth wedi cael ei roi ar teledu i bobl ifanc, achos oedd yn fel step-by-step guide to how to be you know, whatever. Mm. A dwi'n cofio dysgu hwnna, a o'n i fel, o, oh, dwi'n gwneud hwnna nawr. A, ond, ie, yeah, dwi'n mynd cyfryngau sy'n cymdeithasol, a hyd yn oed nawr, sy'n credu, mae'n waith beth, pethau fel face tune. Tmod, mae mor normal i bobl edrych lluniau nhw i cael beth bynnag, whatever. A wedyn, maen nhw'n creu delwedd o'i hun sydd ddim yn bodoli a byth mynd i fodoli. So maen nhw'n gweld, maen nhw gweld llun o'i, o'i hunain yn edrych fel yma, a bydd e byth yn edrych fel yna yn y drych. A dyna wedyn sy'n mynd i creu mwy o broblemau, achos mm. os chi'n newid y ffordd chi'n edrych, e, mod, eich hips a pethau, dyna'ch esgyn chi, a maen nhw byth yn mynd i newid. Mm. A mae hwnna'n mynd i rhoi mwy o um, wel, mwy o tan i'r holl beth. Um, ond yn credu, dyfys ni'n dweud, y cyfryngau cymdeithasol oedd un o'r pethau mwyaf oedd wedi tegu at anholdau'r bwyta fi, um, achos ni'n gweld y pethau yma, a ni'n teimlo'n waith ac yn waith, eisiau newid i edrych fel y pobl o'n i'n gweld yeah. y cyfryngau cymdeithasol. A fel ti'n gweud, mae dal yn bodoli, a mae hwnna'n frawychus, rili, yn enwedig, fel ti'n gweud, gyda'r filters a yy hwnna i gyd. Ond fel, ochr arall y geiniog, Holly, t'wod, mae posib iddo fe gael ei ddefnyddio at ddiben positif hefyd, yn oes e? O, definitely.
Um, ti'n modd, na'r un o'r pethau sydd wedi rili really helpu fi yw Instagram a YouTube a trio ffindio'r pobl fi'n teimlo sy'n mynd i helpu fi a cael gwared o'r negeseuon negatif a phobl falle fi ddim yn teimlo sy'n mynd i helpu mewn unrhyw ffordd. Um, so fi definitely wedi trial ar Instagram um, edrych ar pobl sydd felly um, well, pob lliw crôn, um, pob maint, just fel maen nhw'n dweud, diversify your feed, mae fe'n neud lot o waniaeth. Achos mae siwgr mynd o bobl mas na, does dim just un delwedd, dylse pawb dilyn. Um, mae lot o gwahanol seizes, uh, gwahanol taldra, um, style gwallt, so 'na beth i fi wedi rili trial a ma' fe yn helpu. Yym hmm. so fydden ni yn dweud i unrhyw un i trial dilyn pobl sy'n ysbrydoli chi. Yeah. Mae'n mae lot well nawr, dwi'n meddwl, gyda pethau fel yna. Mae lot mwy o pobl um, o wahanol tymod, cefndiroedd a edrychiad yn, yn, yn, um, rhoi hynna mas na fel mm. um, role models a yeah. dwi'n neud, dwi neud yr un peth, dwi'n dilyn lot o wahanol bobl nawr um, a mae dwi'n neud cymaint o dda i fi yeah. um, i gymharu a sut oedd Cymru yn cymdeithasol i fi nôl deng mlynedd yn ôl. Yeah. Um, Mae ma, ma, ma dod, mae'n ymudiad positif fel body positivity movement, di, di really dod trwodd sy'n wych. Um, Ond dwi'n credu mae angen i'r platfformiau yma wneud lot mwy i cael gwared o'r ochr tywyll yna. Achos dwi dal yn gweld bod yna hashtags sydd yn helpu pobl i fod yn sal. Nath rhywbeth dod mas yn yr newyddion amdano Instagram a'r hashtags, sa'n siŵr os wnaethoch chi glywed amdano fe, um, ar gyfer anwyldyd. Mae man wedi wneud rhywbeth amdano fe, Um, Mae yna ma warning yn dod lan, so os chi'n mynd yeah. ar fel hashtags specific, falle hashtag anorex yn rhywbeth, um, mae warning yn dod lan rhag ofn bod pobl yn edrych am ysbrydoliaeth i, oh. i golli pwysau. Um, ond...
A, a falle fyd, fel dilyn bobl sydd â mwy stereo o bosib hefyd, yn y fe? Neu, um, ar, fel chi wedi gweud, yn, yn regulated, efe, qualified, regulated, pethau yeah. Yeah. sy'n mynd i roi gwybodaeth gywir mm. yn y fe. Ie, yeah, ie, yeah, achos, ti'n modd, gyda fi rhaid, achos diffyg gwybodaeth, achos o'n i'n methu cael mynediad i unrhyw gwasanaethau. Un peth mae'n ffri helpu fi, fel yn Holly dweud, oedd YouTube, mae'n y YouTuber o Canada, a mae hi'n um, nutritionist,

afresymol, a mae'n ma eitha toxic actually, um, a mae hi yn ymateb i be maen nhw'n dweud, a mae hi fel, wel, dyw hwnna ddim yn ddigon o fwyd, fyswn ni wedi ychwanegu mwy o fraster neu mwy o carbs i hwn i wneud yn iachus. A o gwylio hwnna, o'n i'n actually meddwl wedyn, pan dwi'n bwyta, dwi angen mwy o carbs, dwi angen mwy o fraster gyda hwn. A mae'n ma neud fi meddwl fwy am cael um, diet cyt, uh, cytbwys. Yeah. So mae gwylio pobl fel hi, dwi'n dwi caru hi, mae hi wedi helpu fi cymaint. Mm. Yeah, mae hi'n gret. A ti'n meddwl ti'n gweud fel i ti, um, ac eto falle o safbwynt bachgen, um, to, faint o ddylanwad gath e pan uh, tmod, nath straeon pobl fel Nigel Owens neu Freddie Flintoff pan gethon nhw i ryddhau. Tmod, oedd hwnna'n oedd hwnna'n beth positif o ti'n tymlo wedyn, achos tmod, y straeon positif mae'r a'r negeseuon positif mae ni eisiau clywed yn y fe? Ie, bendant. Um, Dwi'n meddwl mae angen i ni siarad mwy am anoddel a bwyta a, a dalwedd corfforol gyda dynion, mm. achos pan mae pobl yn sôn am, os ti'n googlo bod i dysmorphia, fel arfer, pethau sy'n dod lan fydd lluniau menywod, sôn am fenywod, y pwysau gan magazines i fenywod, edrych hwn, hwn a hwn a whatever. A mae hwnna'n valid iawn, ond mae angen siarad yn ddynion hefyd, achos mae'n effeithio. Dwi'n nabod, tmod, cwpl o, o bach, bechyn eraill sydd yn sydd â body dysmorphia, um, ond nhw'n methu siarad amdano am y peth, achos maen nhw'n dweud pethau fel, o, oh, tmod, sa'n gallu cael hwnna, achos dim ond i ferched mae hwnna. Fel, well, na, mae ma angen... A dyna, dyna lle mae lot o broblemau, a ni'n gwybod bod hwn yn broblem yn gyffredinol gyda dynion, lle mae yna 'di pobl ddim yn siarad am unrhyw um, problemau iechyd meddwl, um, iselder yn bendant. So pam mae'r um, pobl enwog yma yn siarad allan yn gyffredinol, mae'n gwneud cymaint o, o les i bobl achos normaleiddio yw e, siarad am y peth. Mae pawb yn siarad am, tymod, injuries rugby, mm. fine, ond pam ddim an anhwylder bwyta? Ie. Ac am wn i, mae gyd hefyd yn dod nôl i'r iaith 'yn ni'n defnyddio fe, yr iaith sy'n cael ei ddefnyddio o gwmpas Anrhydeiriau Bwyta, a fel 'yn ni 'di cyffwrdd tymed bach yn barod, yym yr iaith 'yn ni'n defnyddio gyda'n gilydd, a ma' fe mor bwysig yndyw e Holly, i fod yn ymwybodol o shwd 'yn ni'n siarad 'da rywun a'r effaith ma' hwnna'n gallu ca'l ar berson. ti'n meddwl, mae pobl jyst yn sôn amdano fel i chi'n edrych, jyst pidwch, jyst dim pwynt. Fe lle sôn am fel maen nhw fel person, yn nhw'n garedig, yn nhw'n gwenu lot, yn nhw'n gwisgo sgidiau neis, neu sut mae gwall nhw'n edrych heddi. Does dim pwynt dweud wrth rhywun, o ti'n edrych yn dena, neu ti wedi colli pwysau, achos dyw hwnna jyst ddim yn helpu unrhyw un. Na, Na, dwi'n cytuno llwyr. A, a dwi'n casau hynny pan dwi'n clywed pobl yn dweud, o, chi wedi colli pwysau, chi'n edrych yn gret. Ie. Yeah. Oh. Fel, be mae hwnna'n golygu? Dwi'n just ddim yn helpu. Na. Na.
A sa'n deall, fel cymdeithas, mae'n cymaint o bwysau sy'n cael ei roi ar edrychiad pobl. Mm. Um, ond mae yna ddelwedd mae pawb, fel, fel cymdeithas, mae ma yna fel, ddelfryd i edrych, sydd i edrych, ond dyw hwnna ddim yn gwneud sens, achos mae pawb yn wahanol, a dyna, dyna beth gorau am, am bod yn, tymod, fod dynol, bod pawb yn edrych yn wahanol. Mm. Ond, credu, dyw pobl ddim yn golygu unrhyw beth wild o hynna, achos mae'n rhywbeth sydd cael ei rhoi yn ein pennau nhw pan o'n nhw'n fach. Maen nhw'n clywed mam yn dweud yn ei rhywbeth. Mm. Ond dwi'n cael angen bod yn fwy um, ystyriol, just meddwl chydig bach mwy am y pethau ni'n dweud, tymod, achos ni ddim yn gwybod beth mae rhywun yn mynd trwy nhw. A tymod, hyd yn oed pethau fel i selder, pobl yn dweud, Oh I feel so depressed pan maen nhw'n drist, achos mae fe'n yym mae'n kind of fel trivialises timod yym y y y cyflyrau 'ma a wedyn falle bod pobl ddim yn cymryd e cymaint o ddifri... mm ...a timod dwi 'di clywed pobl yn dweud rhywbeth ofnadwy fel "oh I look so anorexic in that picture" mm a a a dwi'n jyst fel paid â dweud hynny. Ach, mm. mae'n mynd affiach, meddwl, bod pobl yn meddwl fel yna. So mae angen, ie, yeah, mae angen i just, fel gymdeithas, mae'n ailfeddwl y ffordd ni'n defnyddio iaith. Achos ni... Sorry, Sorry na, o'n i just moyn dweud, sneb really yn gwybod y reswm bod rhywun wedi colli pwysau. Felly bod nhw wedi colli yeah. pwysau achos maen nhw wedi colli rhywun a maen nhw'n galaru. Neu felly maen nhw wedi yeah. colli pwysau achos maen nhw'n cancr. So mae dweud wedyn wrthon nhw, bod nhw'n edrych yn dda a bod nhw actually'n sal, sut mae hwnna'n helpu unrhyw un, ond fi yn deall hefyd, fel, fel, fel, na, fel na i ni wedi cael ein magu dros y flynydde, mae edrych yn dena yn edrych yeah. yn dda. So mae fe'n anodd. Ie. Yeah. Yeah. No, dyna beth o'n i'n mynd i weid, mae, mae fe bron yn natur ni, a hefyd bod yn ofalus fe, chyn ni'n efelychu iaith ni'n clywed, yn di, os ni'n mm. clywed iaith negatif, yn y felywys, iaith negatif neu niweidiol, Mae'n rhan o natur ni wedyn i efelychu hwnna. Ie, ie, achos, tmod, mae, yn enwedig os ni'n mynd nôl i fel, tmod, y 50au a'r 40au, oedd cymaint o bwysais, yn enwedig gyda menywod ar sut dylai'r fenyw um, delfrydol edrych. edrych. A wedyn, chymod, mae um, diwylliant diet ma sy'n wedi bodoli ers degawdau 'di kind of siapo cymdeithas fi'n credu um, a wedyn mae bod mor normal i pobl mynd ar diets achos mae timod fel uh, bikini body ready mae hwnna yn e, rhyw rhywbeth sy'n mor normal nawr mae pobl yn dweud o oh, sa'n gallu gwisgo bikini na mm. achos neu sa'n gallu gwisgo hwnna achos sa'i wedi colli pwysau eto fel Ond pam os angen colli pwysau i wisgo dillad? Mm. Ond dyna'r peth efe, mae eisiau fe ddod hefyd, to, mae rhaid ni feddwl am fel ni'n siarad o bobl arall, ond mae rhaid fe ddod o tu fewn yn osa. Yeah. A fel bod, um, wel, rhoi mwy o ystyriaeth i fel ni'n siarad yn hunain, mm. achos fi'n gwybod chi, fel, byddech chi byth fi'n siŵr, yn siarad gyda ffrindiau neu teulu neu beth bynnag, yn y ffordd chi wedi, a falle yeah. dal yn siarad â chi'ch hunain. Yeah. Rhaid ni fod mor ofalus o hwnna. A Lewis fel nawr, ti'n ti, ti, o ti'n siarad am yr ddelwedd na ti'n gweld yn y drych ac yn, yn cysau e, ti'n wyt ti, neu wyt ti bron â chyrraedd, ti'n gallu bod bach mwy caredig at y person yna, a a shwt mae hwnna wedi effeithio, twed, um, perthynas ti dy bwyd erbyn hyn? Um, Ie, yeah, dwi wedi cael perthynas um, anodd gyda fy hun dros y blynyddoedd. A mae'n mynd lan a lawr. Um, ond... Dro... Yn gret, Lewis. O, oh, diolch yn fawr. Ni gyd yn wych. Um, yeah, mae'n, yeah, yeah, fel rhywun gyda gorbryder hefyd, mae hwnna jyst ategu at y fe, chwod, beth, dwi beth yn gallu gwneud pethau'n iawn, dwi, dwi beth yn mynd i wneud cwblhau pethau i'r golau, whatever. Ond, um, credu ers Covid, mae hwnna wedi newid y ffordd dwi'n meddwl eitha lot, achos um, mae'n kind of siarad fi lan chydig, a dwi'n meddwl, oce, okay, mae troi mwy bwysau ar iechyd fi, a bod yn iach, eisiau bod yn iach, achos mae cymaint o sôn am afiechyd yn yn, am y be, blwyddyn a hanner diwetha, pobl yn marw, pobl yn bod yn sal gyda Covid, mae'n cael bod fel reset i fi a meddwl, oce, okay, dwi eisiau pwysleisio mwy ar fy iechyd fi a fod yn iach, nid yn dene, neu nid edrych rhyw ffordd, ond a, achos mae'n dweud, mod, os chi'n iach, chi'n dal Covid, chi'n mynd i fod yn llai tebygol o fod yn really sal. So dwi wedi bod yn gwylio Abby Sharp a um, ffocysu ar um, ffocysu ar fel sicrhau bod fi'n bwyta diet dda a sai'n wneud pethau fel os dwi'n bwyta siocled fydda i ddim yn wedyn colli ddim yn wedyn colli'r pryd nesaf i wneud lan am y calories, pethau fel yma. Dechrau meddwl, oce, okay, dwi angen bwyta tmod, cymaint a hyn a hyn o bwyd y dydd, dwi angen cael hwn a hwn, ond nid ffocysu ar fel mesur popeth, ond jyst bwyta beth sy'n dda. A hefyd, um, pethau fel rhedeg a gwneud weights i sicrhau bod fi yn cryfhau fy nghorff. A achos hwn, dwi wedi gweld, tmod, dwi wedi rhoi pwysau ymlaen, achos, tmod, cyhyrraid, ie, yeah. mm. ond dwi ddim wedi bod yn teimlo'n wael am hynny. mae'n ma, ma, ma brofiad od iawn, achos mae fy nghorff wedi newid siap i beth oedd e. Dwi ddim mor, mor tymod, dene. Dwi wedi cael hoffi hwnna, achos dwi'n gallu gweld bod fi'n edrych yn gryfach, a dwi'n edrych yn iachach. Felly, fes i ddim yn dweud bod fi'n caru beth dwi'n gweld yn rhywbeth. Ond dwi'n teimlo'n well am y ffordd dwi'n edrych. A dyma'r probably y gorau dwi wedi teimlo am sut dwi'n edrych erioed. Ma' hwnna'n, wel, mae mor amazing i glywed, a'r a'r peth pwysica yn hwnna am wn i yw bo' ti falle'n teimlo'n gryfach, dim jyst bo' ti'n meddwl bo' ti'n edrych e, ond bo' ti'n teimlo'n... Ie. ...gryfach, bo' ti'n teimlo'n iachach. A a ch'mod, ma'r ddau o chi 'di gweud, ma' hwn yn rwbeth fydd gyda chi am byth. Dysgu byw gyda fe, ma' rhywun yn byw gyda fe, ma' rhywun yn neud, yym, a dyw'r hang-ups 'na byth yn gadael rhywun, ond dyna holi, timod. Ond fel, shwt wyt ti'n ymdopi gyda dy berthynas di 'da bwyd, a fel, oes 'da ti rhyw fath o go-tos, timod, sydd yn helpu ti i fyw gydag e o ddydd i ddydd? Ie, so gyda anhwylder bita fi, o'n i byth yn defnyddio yym uh, ymarfer corff, o'n i beth yn obsessed am biti fe, so oedd, o'n i, o'n i yn eitha iach fel o'n i'n um, approachio ymarfer corff, so fi yn dwlu ar redeg, a fi'n neud yn siŵr fi ddim yn redeg pob dydd, dim ond cwpl o ddyddiau ar wythnos. Um, mae fe jyst yn neud rhywbeth, um, mae fe'n codi fi pryd fi'n teimlo'n isel, um, a fel Lewis, fi jyst yn teimlo'n iachach amdano fe, a fi'n trio meddwl fel i fi eisiau bod pryd i fi'n 80, i fi eisiau um, dioddau osteoporosis achos fi heb cael digon o calsiwm, neu i fi eisiau fod yn gryf, gallu cerdded o gwmpas, cario siopa. Um, so meddwl am, amdano, amdano ni fel ni. Um, peth arall sydd wedi helpu, um, llyfrau, mae llyfrau wedi bod yn gret. Um, just darllen am biti um, sut mae um, edrych ar ôl yn hynna'n um, mindfulness books, um, self-help books, mae reina wedi bod yn gret hefyd, a podcasts. Um, so mae lot o podcasts mas na, mae reina, mae reina wedi bod yn gret fyd, so ie. Yeah. Mae da fi list fan hyn. Gret, newn ni gael list a gadael i bawb wybod. Ie, ie.
Gallwn ni gyd, gallwn ni gyd wneud tro a chlywed a darllen mwy a, a ddysgu mwy fi'n credu. Sorry Lewis, beth y ti'n mynd i wneud? Ie. Yeah. Efelychu be nath Holly dweud achos dwi'n union un peth, um, so o'n i ddim yn defnyddio arfer corff um, gyda'r anhwylder bwyta. Ond um, dwi wedi dechrau rhedeg, tmod, 2016 nes i ddechrau dwi'n meddwl. Um, achos, yn i eisiau, achos, yn i eisiau neud rhyw fath o marfer corff, ond nid rhywbeth mewn tîm, achos yn i'n rhy fel, mm. tmod, yn i'n poeni gormod. Mm. Um, so, ni'n neud rhedeg, a dros y blynyddoedd, tmod, dwi wedi gwella, gwella, dwi'n gwneud hand marathons a stuff nawr, a dwi'n caru fe. A un peth sy'n credu sydd wedi dangos bod fi wedi newid mewn ffordd dda yw, hyd yn bod fi'n neud e, a obviously dwi'n llosgi calories yn neud e, sa'n ffocysu ar faint o redeg dwi angen neud i golli pwysau. Yeah. Dwi eisiau ffocysu ar faint o redeg dwi'n neud, achos dwi eisiau curo amser fi. Um, a fel ddoe, i fod yn onest, o'n i'n cael diwrnod bach crap, o'n i'n teimlo bach yn isel. Uh, is, o'n i'n gwisgo dillad rhedeg fi am tua tair awr, achos o'n i eisiau mynd allan, o'n i'n teimlo fel, ti'n gwybod, uh, o, sa'n gwybod dod i fynd, a nes i gwythio fi hyn allan o'r drws, a nes i cael personal best fi, ar gyfer 10k, achos o'n i, honestly, o'n, on, ar ôl rhedeg, o'n i'n teimlo mor dda, achos o'n i'n oh, nes i wneud e, nes i cwblhau hwn, a mae'r endorphins chi'n cael, a chi'n teimlo'n gryf, a, a chi'n... Ond dyna'r thing, ti'n teimlo'n gryf yn feddyliol, achos ti wedi gweithio dy hun i wneud e, mm. ac yn gorfforol hefyd, a wedyn, kind of by-product hwn oedd, achos dwi'n rhedeg lot, mae corff fi eisiau mwy o bwyd. Mm. a dwi'n bwyta'r bwyd na, a rwy'n poeni, achos mae hwn yn obviously yn gweithred naturiol, so dwi angen bwyta'r bwyd nôl. So mae wedi helpu fi creu'r eisiau bwyd na, a mwynhau bwyd eto. A peidio teimlo'n euog amdano fe, fe? Ie, yeah. yeah, hollol.
Yeah. Ond um, ti'n ti sgwennu hefyd yn wyt ti, Lewis? Nes i ddarllen y gerdd o ti di ysgrifennu Waw! Am, ma' fe am dy brofiade di o fyw gydag anhwylder bita. Ma' fe mor bwerus. T'mod, ydy hwnna'n rhywbeth sydd yn helpu, rhywbeth sydd yn helpu ti i allu mynegi dy hun a helpu ti ymdopi? Ie, so yym ie, ma' sgwennu yym a cerddorieth hefyd yn rhywbeth sy 'di bod yn help mawr i fi. So fel mae Holly dweud uh, gyda llyfrau, iddi hi, i fi, mae gallu sgwennu a mynegu fi hun, yn allan gerddorol neu'n ysgrifenedig neu gyda'i gilydd, um, wedi bod yn rhywbeth, a prin iawn dwi wedi rhannu unrhyw beth gyda pobl, ond nes i rhannu'r gerdd yna achos o'n i eisiau codi ymwybyddiaeth. A mae'r gerdd am sut o'n i'n teimlo pan o'n i'n reit yng nghanol yr anhwylder bwyta ar y pwynt mwyaf isel. Achos dwi'n credu weithiau mae'n anodd i bobl rhoi hynny yn, yn y sefyllfa hynny, achos mae'n brofiad mor unigryw, dwi'n meddwl. Os ydych chi heb brofi hynny, i anodd meddwl am sut ydych chi'n meddwl yn y ffordd na. So, mm. yeah, mae ma gallu sgwennu a mynegu fi hun fel, achos o'n i'n methu siarad am y peth yn cymryd amser, ond o'n i'n gallu sgwennu amdano fe. So, nath hwnna helpu. Yeah. A ti 'di sôn amdano fe fan'na nawr, siarad ife. Fi'n cael gymaint o fudd o jyst siarad gyda phobl, fel 'yn ni'n neud nawr, a clywed am brofiadau pobl, a ma' fe'n rwbeth fi'n cyfadde, fi'n fi'n difaru pido neud mwy ohono fe pan o'n i'n iau, ond 'sa fe'n rhwydd yndyw e, t'mod, fel holi, fel pa mor anodd wnest ti ffindo fe falle i siarad yn y lle cynta, t'mod, a a rhannu teimladau ti?
Wel, pryd o'n i'n un ar ddeg, o'n i jyst ddim yn gwybod rili beth oedd yn digwydd, so o'n i jyst ddim eisiau siarad amdano fe. Um, ond wedyn dros y flynydde, um, a dod i dderbyn felly bod na problem, um, mae hwnna wedi wneud agor lan lot yn, lot yn haws. Um, hyd yn oed just fel Lewis, felly mae ysgrifennu pethau lawr cynta sy'n poeni fi, a wedyn os mae rhywun yn dod ato fi wedyn, mae da fi rhyw fath o syniad o beth sy'n mynd mlaen. Um, ond ie, yeah, mae siarad amdano fe yn gallu bod yn anodd, ond dros y blynydde fi'n teimlo fel fi wedi agor lan lot fwy a mae fi wedi dod lot yn hawsach a gyda ni mae dyw'r pwysau ar fy sgwyddau fi, mae fe lot llai nawr achos fi'n gallu siar, siaro beth be sy'n mynd mlaen. Ie, yeah, mae yeah. fe'n helpu. Um, un darn gyngor fyswn ni'n rhoi i bobl yw y peth gyntaf sydd angen i chi wneud, dwi'n credu, yw siarad gyda chi'ch hun. Achos mae'n cymryd amser i chi derbyn bod na broblem a bod gennych chi broblem a bod gennych chi rhywbeth yn bod, um, a mae'r denial yn gallu bod yn gryf. a dwi'n credu mae angen i chi siarad gyda chi'ch... Achos mae'n rili really hawdd, dwi'n credu fel pobl, ni'n hoffi anwybyddu problemau ni, neu meddyliau ni sy'n mm. ddim pethau i wneud. Um, ond dyna'r peth nath helpu fi, ys siarad gyda fi fy hun am fynd, oce, okay, dyw hwn ddim yn iach. mae rhywbeth o'i le fan hyn. Dwi ddim jyst yn trio fod yn iachus neu trio colli pwysau yn beth bynnag. Mae yna ma broblem. A wedyn, unwaith fod fi'n gallu derbyn hwnna, o'n i'n gallu wedyn yn ara deg siarad gyda pobl a agor lan dros amser. Mm. Ond hefyd, rhywbeth, fel ni wedi dweud gyda pethau eraill, ddim teimlo pwysau i gorfod dweud wrth pawb ar unwaith, mm. a neu teimlo fel chi'n gorfod agor lan nawr, achos os chi ddim yn barod, mae'n gallu bod yn eitha neweidiol hefyd. Um, so, bys ni'n dweud, cymryd pethau'n ara a gwneud pethau ydych chi'n cyfforddus yn, yn gwneud hefyd.
Mae fe'n ma fe rili anodd i agor lan i ddechrau gyda, achos chi'n timlo fel chi'n cael gwared o'r anhwylder, a mewn ffordd chi'n ffindio lot o gysur yn yr anhwylder. So wedyn mae dweud wrtho rhywun, felly, o, oh, wel, os fi'n dweithio rhywun, maen nhw'n gwybod, maen nhw'n mynd i trial ffixo fi, ond fi ddim yn yeah. barod i rhywun i ffixo fi. So wedyn, e, chi jyst yn cadw fe mewn, cadw fe mewn, achos chi'n digon gyffyrddus fel, fel i chi. Ond, ie, yeah, y, y peth beth i chi'n neud, mae fe'n destructive, a na beth mae'r eating disorder mon yw i chi gadw fe'n i gadw fe ato'ch hunan a i beidio rannu gyda'n unrhyw un. Ie. Yeah.
yeah. a i fi hefyd, o'n i'n poeni falle beth oedd yn digwydd i fi. Tymod, mm. bys fi'n gorau mynd i psychiatrist neu i, tymod, o'n i ddim yn gwybod beth fydd yn digwydd. Um, a achos ar y pryd, o'n i ddim, oedd i ddim gwybod lle i ffindio gwybodaeth am triniaeth a pethau, o'n i jyst yn ofn, ti'n modd, beth bydd pobl yn meddwl amdano fi, a dyn nhw'n mynd i meddwl bod fi'n crazy, neu beth bynnag, ti'n modd, yr holl pethau fel yna. Ond, ie, yeah, bys ni'n dweud hefyd, um, un o'r pethau nawr, obviously, dwi'n gallu edrych âch yn ôl, a dwi'n lot mwy hyderus fel person cyffredinol, ar y pryd, o'n i ddim yn meddwl hon lot, ond sneb yn edrych arnoch chi. yeah. Dwi'n dweud hwnna mewn ffordd mwyaf caredig, ond pan chi'n mynd mas ac yn gwneud pethau, does neb yn edrych arnoch chi a meddwl, ww, mae fe'n edrych bach fel hwn, neu bach fel hwn. Maen nhw jyst yn byw bywyd nhw, maen nhw'n mynd i'r siop, maen nhw'n prynu bara, maen nhw'n mynd rhedeg. Does neb yn edrych arnoch chi ac yn beirniadu chi. Yr unig person sy'n beirniadu chi yw chi. Mm.
Mae hwnna mor wir yn dweud, mae fe mor wir. A fel, mae'r cyngor na i gyd mor, mor ddefnyddiol. Beth os nyrre bod rhywun yn gwrando sydd falle â ffrind neu aelod o'r teulu sydd yn diodde? Um, holi os da ti falle fach o gyngor ar siwr allwn ni gyd gefnogi rhywun falle sy'n diodde'n well? Siwr allwn ni fod y ffrindiau gorau posib? Ie, yeah.
wel, yn eironig iawn, um, uh, nath eod agos o'r teulu ym mis, wel, o'n nhw'n iste tigau, a wnaethon nhw mynd trwy brofiad lle o'n nhw'n stryglan lot gyda bwyd. Um, a fe'n rili really anodd i weld, a fel rhywun sydd wedi bod trwy'r profiad na, oedd trial helpu nhw yn rhywbeth gwbl gwahanol, a ni jyst yn teimlo fel, fel o'n i'n ffeili fel rhywun oedd yn mynd trwy'r profiad na. Um, so, i fi, beth wnes i, es i, wnes i jyst dysgu, es i ar y we, edryches i lan um, ar beat, um, mae lot o bethau mor ddefnyddiol gyda beat. Fi wedi ffonio nhw lot, fel cwbl o weithiau a maen nhw wedi helpu. Um, mae fforums na ar gyfer pobl sy'n edrych ar ôl um, aelod o'r teulu neu ffrindiau sydd gyda anhwylder bita neu ar gyfer y person 'na yy ma' fforwms ar gyfer nhw hefyd so ie yeah, jyst bydd 'na ar am y person sy'n stryglan pidwch rhoi unrhyw pressure arnyn nhw i fita jyst yeah. gadwch nhw i trio ffigro'r mas beth sy'n iawn a beth sydd ddim yn iawn, achos maen ma nhw'n mynd i, mae jyst angen amser ar arnyn nhw, mm. a jyst bod na ar eu cyfer nhw, ti'n ma, os maen nhw eisiau chat, jyst dim pwysau i wneud iddyn nhw fita mwy, iddyn nhw edrych fel rhywun, neu, ie, yeah, a pidwch a dweud fel maen nhw'n edrych chwaith. Os maen nhw Na. wedi rhoi pwysau ymlaen, jyst, jyst pidwch sôn am biti fe, jyst dweud bod nhw felly yn gwenu lot mwy, bod lot fwy o egni gyda nhw. Um, ffocysu ar hwnna yn lle, yn lle dweud unrhyw comments, jyst ddim yn ei helpu. Yeah.
Felly, wrth, um, wrth edrych nôl nawr, Lewis, fi'n credu ti wedi cyffwrdd yna fe tyma bach yn barod, ond o wybod beth ti'n gwybod nawr, Yym, a gyda'r profiad sydd 'da ti nawr, yym, oes rhywbeth fyddet ti'n licio gweud wrth y bachgen pymtheg mlwydd o'd 'na, oedd yn edrych yn y drych, yn siarad yn negatif iawn gyda'i hunan, yn casáu ei hunan, oes, oes 'na rywbeth fyddet ti yn dweud wrth y person yna nawr? Ie, yeah, yym, t'mod, fyswn i'n dweud, yn un- t'mod, Does neb, neb o gwbl, yn meddwl dylse ti edrych rhyw ffordd arbennig, neu dylse chi ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig, achos, timod, d- does dim ffordd penodol i ymddwyn neu edrych. Mae pawb yn edrych yn wahanol, pawb yn seith gwahanol, timod, d- dyna beth yw you know, genetics, mae'n jyst, mae jyst digwydd. Um, timod, fes ni'n dweud, paid â rhoi cymaint o amser yn poeni am hwn, achos chi angen jyst defnyddio'r amser hynny i mwynhau bywyd a mwynhau bod gyda dy ffrindiau, paid â cymharu dy hun gyda dy ffrindiau, achos mae ganddyn nhw problemau hefyd. Mm. T'mod, dyw bywyd nhw ddim yn berffaith. Um, a a dyna'r thing, mae'n ma, ma haws dweud e, dwi'n gwybod, ond ie, yeah, just, a hefyd siarad gyda pobl. paid a diodde' achos ma' peidio siarad am y peth yn neud cymaint o niwed achos yr unig peth sydd yn dd- fy mhen yw chi ddim yn ddigon dda, chi ddim yn edrych yn ddigon dda. Yr holl hunan-gasineb 'ma a dyw e ddim yn mynd unrhyw le. A wedyn mae'n j- jyst mynd yn is ac yn is ac yn is. Felly ie, ma'ch ffrindiau yn mynd i ddeall, ma' eich teulu'n mynd i ddeall, yym A jyst dim byd i boeni amdano. A dyna'r thing, jyst dim angen ofn. Jyst ddim angen poeni, achos um, jyst dim byd bod gyda chi mewn unrhyw ffordd. Oh.
diolch. Ie, yeah, diolch.
Ni gyd angen clywed hwnna bob hynny. O, hwnna'n helpu.
Hwnna'n helpu.
O fel holi, ti'n bod, rhywun peth, y ti felly dy'r ferch ddeg, un ar ddeg mlynedd oed na, um, Os na gyngor byddet ti'n rhoi iddi hi? Neu jyst beth yeah. dewis newydd dweud? Wel, os mae Covid wedi dysgu unrhyw beth i ni, mae bywyd lot rhy fyr i boeni am fel i chi'n edrych a pa mor denau i chi. Um, a hefyd, fi wastad yn cadw gofyn yn hynna'n fel i fi moyn i bobl eryll i gofio fi. I fi moyn iddyn nhw gofio fi fel person oedd yn stryglan gyda bwyd, oedd braidd yn mynd mas, oedd ddim eisiau bita beth oedd pobl eraill yn bita, ddim eisiau um, coginio recipe newydd neu trial cacen wnaethon ni wneud. Mo, fe, I fi, moyn i bobl i gofio fi yn miserable, i ni, i fi moyn i bobl gofio fi fel rhywun byblu, a oedd yn ymuno mewn gyda bywyd, a ie, yeah, na, na, na beth sy'n rili really helpu fi a cadw, cadw fi fynd, so ie. Yeah.
o, chymod be, uh, wel fi'n mynd i gofio chi'ch dau fel pobl hollol, hollol fabulous, a mor, oh. mor ysbrydoledig, wir, mae

a'r ffaith ei bod nhw wedi sgwrsio a thrafod popeth mor agored. Mae rhestr yr holl bethau defnyddiol nath Holly a Lewis gyfeirio atyn nhw ynghlwm â'r wybodaeth ynglyn â'r bennod yma ar eich platfform podlediad o ddewis. Cofiwch hefyd fod rhestr o wefannau a mudiadau all fod o gymorth ar dudalen meddwl.org ac os oes angen cyngor arbenigol neu gymorth proffesiynol arnoch chi, Plîs, peidiwch bod ofn gofyn am help. Diolch o galon unwaith eto felly i Holly a Lewis, ac wrth gwrs, i chi am wrando. Tan tro nesa, cofiwch eiriau doeth y ddau. Yr unig berson sy'n beirniadu chi yw chi'ch hunan. Felly byddwch yn garedig i'ch hunan.